Êvar baş temaşevanên hêja em bi navê Kîtya Giştî yan Nivîskar û Rojnamevanên Kurd em ê îro were bin digel xelekeke nû di derbarê zimanê Kurdî de û digel mamosta hêja keça Kurd. Belê xeleka wê îro wê bi navê Zayînda ne berçav û nivîskarek. Belê mamosta hêja tu bi xêr hatî. Hûn sax bin, spas gelekî. Gelekî spas bo te jî. Temaşevanên hêja alay mamosta me bore bê bi ji vê mijara xwe yê girîng di derbarê ziman de û ez ê amade bim û alîkar bim pê re bi komentarê ku hûn ji me bişînin ji bo ku ez dû re jê re em bixwînin û ew kar wê pirsika we bide. Belê mamoste fermo. Bila hûn sax bin. Waka min got hatiye nivîsandin jî ku vê carê jî em ê dîsa weka carên berê li ser newekheviya di mê û nêr de zayenda ne berçav û bi rastî nivîsîna ew dîtina nivîskarekî jî ez ê îro di vê mijarê de biaxivim. Lê berî ez herim mijara xwe bibûrin Di xelekekê jiya vî bernamicî de nizanim pîrekekê xwe pêşkêş kir ji we re got ez mêvanê we me yan we ez kirime mêvanî xwe. li vir şaşiya yanî pîrek jin keç divê nebêjê we ez kirime mêvanê xwe dema em bêjin mêvanê xwe manayê bêreke zilameke Yani şaşiyek çêbûye û em dixwazin yani ji ber ku miletê me her û her bi erebî axiviye û nedaye pey peyva kurdî dibe ku eger yek cem diya xwe bi axivê rastir bi axivê dema tê ser binivîsê yan tê ser cihekî halo yani xweşbîr dikê nizanê ke gelo vana we me ev arast e ez mêvana we ez kirime mêvana xwe jin dibêje mêvana we e ev aya ha ya Mêya ji bo jinê ji bo keçê ye lê dema bêje ez mêvanê we me yan we ez kirme mêvanê xwe ew bihanê ke weke ku mêrek biaxivî xortek biaxivî yanî min xwest ez vê tîbîniya henê ji ber ku bi rastî ev şaşiya henê di gelek ciha de çêdibê ne di peyv têvê de Hin cara heta dema behsa rojnamegerî dikin yanî jinek rojnamevane te dî bi nêrînî gotin. Yanî heta serokê dewlet na dema ku jina hinek tên bi nêrînî dibêjin serokê filan welatî ku ew pîreke eva ha şaşiya ku tê kirin. Niha jî em ê bêne ser mijara xwe. Mijara me jî bi rastî ev mijara haya ne wek hevî dimê û nêr de di zayen de ne berçav de. Yanî di zaravê kurmancî de di zayend hene. Zayendek rast û durist e yanî zarokek dema ji dayika xwe re çêdibe yekser zarok taziye dizanin alavê nêrînî yan êmî meyînî dibînin dizanin keç e an kur e. û li gel wê jî e, ajel jî heywan jî yanî e, berçava yek zanê ev ha çêleke mê û ev ev daya e, yanî xuya kirîne ewa me divê de tine ye yanî her yek nêre yek êdî nêre lê tiştek heye Di e, aber çav de wexta em dibêjin mêr bêguman nêr e lê mêr ji jinê xurttir e. Û dema em behsa ajel jî bikin em dibînin ku beranek ji mehê e, xurttir e yan conegayek ji nehgonekê xurttir e. Wêca di zimanê me de jî ê zimanê me wiha hatiye. Ne ku kesî çêkê wiha hatiye, xweristî hatiye. Ê li ser bingehê xurtî û lawazî hatiye. ya ne berçav. Yani rasta ti wek dibêjin alavê nêrbûnê û mêbûnê di tişta de tune ye lê çawa Kurda hin tişt mênivîsîne yan di axaftinê de ji bo hin tişta mêr dibêjin hinê dî nêr dibêjin. Ne tenê em di zimanên dî de jî hin zimanê dî jî hene gelek ziman hene Almaniya, Erebiya dibînê ya mê heye û ya nêr heye mesen dibêjin hazê şecera henî mê dibêjin dizanî hazê fetat mê dibêjin lê muqabiliyo ê nêr jî dibêjin me besa min ne fetata me besa min bêtir tiştin Yani tişt Erebî hene nê û hene nê jî. Zimanê me de jî Wûloçî. Lê e, mamoste Deham Ebdulfettah. Rêz û silafê min ji wî re gelek hene. û bi rastî mirovekî di vê mecalê de di vê mijarê de xwe westandiya û pirtûk çêkirine lê mixabin pirtûkê wî neketine distê min de. Em hatine vadira tenê pirtûkeke wî niha li cem min e

Ev tiştê henê neh tişt dibêjê ev tişt ji ber ku zayenda wan ne xwerist e, ne rast e, em nikarin bêjin ev mê ye, ew ê dînê ye re. Bi rastî di vê dîtina mamosta de ez şaş dibînim. Ez şaş dibînim. Ji ber ku çawa çê nabê ev deh peyv in. Bila deh peyvê dî jî bi ser te bin. Ê ku xelk e, mê hin mê û hin nêr dibêjin. Lê me ne bi seda peyvên me yê dî hene ku e, e, bi dil rehetî em dibêjin e, e, dilê min yanî dil nêr e û xwîna min angox mê ye. Ma ew qasbeyê vê dîtir çawa me gotina ev nêre û ev nîye. Yani di rastiyê de peyva Kurdî hemû jî ê ku ew peyvên ku zayen dawa nediyare tiştin Ê Kurda çawa gotine ev mê ye ev nêr e? Bêguman piştî ku min pirtûka xwe ya mê û nêr ez tê de xebitîm û min gelekî xebart li dora peyva ez hatim min malbat çêkirin di va malbata de hin mêle hin nêra bi rastî ez de li dawî gihama rastiyekê ku xurtî yanî bi pîvana xurtî û lawazî peyv birina Peyva ku di malbata xwe de tişta ku di malbata xwe de ji bo bijî xurt bê û ya ku jê kêmtir bê ew mê ye ya xurt bê nêre. Ji bo vê mînakê min Savar. Ez ê di malbata xwarinê de behsa Savar bikim. Savar bêguman genim e qûnsî. Genim em e, e, genim bi Nêr. xwest henda nêr e. Nêre. Eku genim sala dimêne Sala. sira nabê. Yani berê miletê me civaka me çal dikolan, dora wê ka dikirin û genim tê de dhelandin Zistanê hemû yê dima duê çalê de tiştek pê nedihat. Xira nedibî bîmana li vir xurt de genim. Wê ca genim dema ku dikelandin ji bo savar çêbin, savara çêbin. Genim dikelandin dibû danûk jê re digotin. Ew danûk mê. Mê, mê, nermişin, belê. Dima ji ber ku danûk dema kelî û firaxek dagirtin û ma du roj sê roja ma malê de û kesî nexwe te dî xira dibî bêcemê gotina lê ew savarê kelandî kurda şebex çê Dibe ku geleke navê şebeq nebihîstin jî. Erdek erî dikirin, seyandin û savarê xwe ka jî dikirin û lê bela dikirin. Ew savar dema hişk dibû, ziwa dibû, hişk dibû, dîse nêr digotin. Digot vê em savarê xwe bihêrin. Em ê savarê xwe bihêrin. Savar dî senê ye. Ew savarê lê paşê dihêrtin. Dema dihêrtin ew savar dîsa dibû mûnetê malê dîsa nêribû û ziwa bû Sabar bi heyva di malê de ma wala salekê dima payîzê dikelandin û hûr dihêrtin heta salekê sabar ma zowa di malê de di firaxa de di çuwala de dikirin hebana de û dima lê dema ez bêm şîvekê jê çêkim ji wî sabarê hêrtî ez şîvekê çêkim ew şîv ez ê xum Dibe ku roja dî jî ez germ bûm bixwim lê ku bû sê roj û çar roj di beroşê de ma li xwaringehê ew savar bihên tevî xira dibî. Ji ber wilo ez dibêjim ez ê savarekê çêkim. Savara me savara me şor e, savara me xweş e. Yanî mê dibêjin. Ji ber ku madem xira dibe lawaza. Wê ca li vir ez ji mamosta di hem re dibêjim ez dibêjim wê demê dibe jî hingî he zû bû ev pirtok çêkir şaş çûye. Yanî çê nabê em bêjin wela madem nezana madem alevê zayînê ware tin de ye weke mirov wekû ajet divê em nikarin bêjin zayen dawa çi ye ajet em dikarin bêjin yanî ez ê behsa mînakekê bînim girî yan jî ken em dibêjin em binêrî dibêjin giriyê min tê kenê min tê Lê li Başûrê Kurdistanê nav behdîna dibêjin giriya mitê. Kena mitê. Mê dibêjin. Lê ez dixwazim ji ware jî bêjim û ew şaşin. Girî û ken çi manê divê nêr bin. ji ber ku girî dema mirov digirî yanî êşeke hişk ketiye hestê mirov mirovekî wî miriye û bê êşihaya yanî dibin dextekê de dibin hêzekê de quwetekê de mana wê girî ji quweta hestê mirov hatiye divê nêr bî û bûyî rengî ken jî yanî ken heme wilo bi hesanî nayê dema ku bi xurtî e, dilê te xweş bû yan e, e, çîroka gotin û ku penê kenê te bê têj wer û hestê te bi xurtî e, dixwaze wê tiştê û dikenî yanî ev her du ji ken ji hêz hatine ji hêzekê hatine divê nêr bin nemî bin ê dilê insan dilê mirov çima nêra lê xwîn mê ya kurda gotiya bi hezarê sala gotina û miletê me heme bêje min ji kesî nebistiye gotiye dila min hemû bêjin dilê min nêra lê xwîn nê hatiye Wêca ji peyvên mamosta jî ez ê asla porê bikim û por jî gotiya çênabe em bêjin mêye an nêra. Por di baweriya min de por peyveke awerte ye. Lê hin mê û hin nêr dibêjin gereke em Di nav xwe de bêjin mê ye an nê re. Lê ez ê bên behsa porê bikim, behsa hemî pirçê bikim. Di malbata pirçê de min daniye. Em dibêjin pirç mê ye. Em dibêjin pûr ta kûçik ya se mê ye. Pûr ta devehê mê ye. Geja bizinê û bizna wilo zer pirça wê ew jî mêya mû nêra bi jinek û nêrîk hene di nav pez de bavê min diyam carê ji dwar digotin peza hît we ji dibe ku li devernî dî navekî dî lê kiribin pirçeke reş û hişk pêve heye ew e, e, mû digotin mûyê peza hît mûyê peza hît nêr digotin Ji ber ku mûk jî ji porê tu bigirê dîse nêra. Tu takî bigirê dîse nêra. û por dema merov bidê berwa tiştê dîtir meselen ji por tasek û ji pirça niza çi ji hemû ya por xurtir e. Yani por dirêj dibe ew ê dî dirêj nabin gelek. herî bi hevdû ve ye mû ji hevdû ve nabin û kes jî wilo ye lê por bînê li ser serê mirov dirêj dibê ta ta mû mû bê celivir ji ber wilo porê nêr li gel ku ez mêr bêjim dora min devera min dêw bavê min mêr digotin tora xweşeke mê digotin lê ez dibêjim di baweriya min de eger em di nav xwe de rojekê helekê bibînin em bêjin por nêr em deyin yan mê gereke em nêr deynin di gel wê jî em karin bêjin awerteya awerteya ku hineka gotiye mê hinka gotiye nêr yanî di nav her dua de bes bi rastiya wê nêr e lê millet hineka gotiye me yanî ev newa kevî jî maş çi hatiye ji bê dewletî hatiye dema dewlet em hebana û hê berî sed salî dibistanên me hebana û zarokê me dibistanê a rast xwendibana hê hîn zimanê me ewlo tevlî hev nebûyî ew peyva rast hêdî hêdî wê civak jî hîn bûbane ku peyva rast bêjin. Wê em heta namane bêde heta niha dibistanê menînin dengehê menînin bi zaravê kurmancî ez ne behsa sora bikim bi zaravê kurmancî. Wêca evaha ev serê me hatiya û Em newa kerd bêjin di hin devera de bêguman parçekirina Kurdistanê jî dever ji hevdû dûr bûna eva hap serê me hatiye lê divê ji bîra me neçê û peyva Kurdî a nêr ji xurtî hatiye weke çawa zilam ji jinê xurtir e û a lawaz ji mêh hatiye alawaz re Bêguman li gora her malbatekî. Tedî ber înha min behsa şebeş û kundir û va tişta kir ku hemî nêr in. Şaxê wa hemû bi erdê ve diçin, pinê wa xurt in. Ez ê e, e, li ser şebeş biaxirim. Şebeş çima xurt e? Rastî jî xurt e. Berê miletê me şebeş bin ax dikirin. Dibe ku gelek ji nifşê niha her nasnekî ku çawa şebeş bin ax dikirin. Ya nedîtibî. Li nav werza, li nav eger mixdîne werzin cê re digotin Kurda her yekê deverek guleke wî hebû şebeş havînî şebeş biharê diçandin û havînê dixwarin. Şebeşê xwe dixwarin. Lê dema nîzîkî payîzê dibû çi dikirin? Şebeşê baş hil dibijartin û her yek bi pinê wî ve kortek li cem dikolan û têxistine wê kortê de û ax pê de dikirin. Got şebeşê bin axa. Yanî gelek şebeş hûlo dikirin ji bes bi pinê xwe ve dima ji bo quwetê ji erdê bistînê bi pinê xwe û ew şebeş dima Te baran dihat. Heta dibû derek, payza derek nûka danîne malê ji bo ku karibin e, emrekî dirêj bidinê de û bixwe. Bixunûka bixwin yanî li vir em dibînin ji beş xurta. Hundir jî yanî belkî gelek cara bê bîrawa li qamişlo li serê bana e, e, e, kundirekî spî di kundire spî didanîn heta dibû nîzîkê Zivistanê nû ke ew gundirtanên ji xwereşîyanî jê çû henayî xurt. Lê di vê malbatê de di tiştê biçûk hena lawaz in, zeîf in. Şimamok û patrîşok. Patrîşok keska, şimamok ji ku digê zer dibê. Evê hamê hatine gotin. Belê gelo çima kurda ji wayê dî hemû re nêr gotin û ji va re nêr gotin ji ber ku zû xira dibin zû nerm dibin û hîn pinê heye jî ku dom kirin namênin yanî Di hemî tişta de em dikarin zayenda wê wê an jî nêr. Mamosta şêdî heye. Esa bingeh bingeh bingeh jî heye dibêje û bi rastî jî di nav miletê me de ê ku dinivîsin bêhtirê wa hin mêd bêjin. Yani dibêjin madem geh pêve ye çi peyva geh pêve bê divê mêbê bas ne wilo ya. Ne wa ne weke e, e, em bêjin e, e, mê mêrgeh yan e, kongeh yan tiştî ku geh pêve ye hemû navê tişta ya. Nexê ne navê ciha. Geh bi peyvên vedibê li hin devera ew li hin ciha bi navê bi navekî vedibê ku navê cihekî her du bi hev re bi navê cihekî çê dikin. Lê geh bi dergeh jî heye.

Dema ku geh bi peyvekê ve bû, ew peyva ku pê ve bû ye wek xwarin. Xwarin mê ye. Êzen xwarin geh jî navê wî cih ye mê ye. Mê ye. Mê tê. Lê nangeh jî nan jî nan jî mê ye. Nangeh belê. Erê nan pêşgeha bêtir çê dibê ew jî geha ew jî mêya ê tu zanî lê eger me got dergeh dergeh nabê ne mêya û ne navê cihekî ya dergeh navê alavekî navê deriyekî ya

û ava bû ye wê çima em ê çi wextî kî karê wextekî bidê ku ev nemînî ev wê her bimînî eger hardû kurdistaneke mezin çêbû û sora seytere kirin ser me wê çaxê belkî sora bêjin xelas bila kurdistan hemû medresê wa soranî bin wê çaxê mê û nêr namînî

Yani ne gotina ne bi semaya em bêjin tamê vêjê bavêjin. Mamê çawa bavêjin. Yani e, gelek jêra divê heta ku dibistanin çê bibin û û dua kurd hemû li hev bikin bêjin em mê û nêr nabêjin. Çima em ê nebêjin yani. Ana me e, parçê ku bi panciya jorên di axivin ji sora bêhtirin. Niha wilo çê bura me wila bixwîna xwe li mihom hikmek anîn û berlemanek çêkirin û û bi hev kirin ku zimanê sorabê ji ber ku zimanê sora ji mêj ve ê ji sala neh sed û nozdeh bîsta ve zimanê wa dibistanê wan hebû.

Bingeh bi di aliya va em dikarin bêjin divê nêr bê. Çima? Ew mamoste ew bingeh ya bibûre ew bingeh ya bingeh. Ne bingeh bingeh. Bin ana geh bêjin em nabê bingeh bingeh. A a bingeh bingeh. bin bin peyva bin bi geh ve bû geh bi peyva bin ve bûye bin geh bi çutêb erebî esas e yanî dema xanî ana dikê di bin gehek xurt cê re çê dikî bi kevira bi hesin bi çimento tu bin gehekî asê jê re çê dikê heta ku xanî li ser wî bin gehê asê ava bimînî Vê ca li vir ez dibêjim bingeh jî ji xurtiyê hatiye. Ji ber ku kesek bingehê xaniyê xwe sist çê nake. Divê bingehekî xurt çêke heta xanî kir ser ava bike. Heta sê çar ewa tebeqan ser çêkin. Îzek ji bo vê jî ez dibêjim bingeh

Nêtar heye jê re bi kurdî dibêjin nêtar yanî ne ne mê û ne nêr yanî hin peyv hene lê gelekî peyvê hin dikin lê mê û nêr esasin em niha behsa nêr dikin

ne berçav zehenda ne diyar yanî tişt ew tiştê ku Kurda hin gotine mê û hin jî nêr gotine û me got ew tiştên ku xurt bê di malbata xwe de malbata xwe de dema xurttir bê ji hineke dîtir ew ê xurt zehenda nêr divê me ro bêjê ez ê bêjim Kundirê sor, kundirê zer. Ez ê bêjim petîxê tenûrî. Tê bîra we berê petîxê tenûrî hebû. Lê petrîşok û e, e, mamok di nav vê vê malbatê de mê hatine. Her weha weke genim me got nêre savarê savarê xaf nêre savara mê kelandî mê dibî heyv dibê û xira dibê û gelek tiştê dî weke me behsa mamosta behsa Yanî sing jî berî niha me da xuya kirin ku sing pişt enî gozek û behnî ev tiştî henî parça hestî ne û bilaş ve girêdayî ne. Ew parça bilaş ve girêdaye weke mirovekî girêdayî li erdê û mirovekî vekirî Kîjan ji wan xurttir e? Ê ku vekiriye xurt e, ew mirovê bi dest û linga girêda ya deîf e nemekare tiştî bike. Sing jî sing jî bi laş ve girêdaye, parça hestîkî girêdaye û nikare tiştekî bikî. Ji ber wilo li gora çav ku dibînê, li gora dev ku dixwê, ev ê henê mê nêrin Lê sin mê hatiya. Yani Kurda zmanê me wilo hatiya. Zmanê me wilo hatiya û me ji xwe re kiriye pirsgirêkeke mezin ku newekhevî heye û hinek jê dixwazin ev newekhevî jî bimînî. Saja em li çareseriya wê bigerin. Û di baweriya min de çareserî ev e ku em tenê li hev bikin.

û em wilo bikar bînin. Ne em bêjin na wela devera min vê dibêje ji xwe muşkila me deverên me bû ne mîrnişîn ji me. Her yek dibêje ez devera xwe venagerim. Zimanê devera xwe ez ê binivîsim eva hinî bi rastî lawazî ye ji bo zimanê me lawaz dibî.

û dewama wê tişta ku dirêjtir emir heye ji yeke ku emrê wê kurt e. An jî di laşê mirov de di laşê mirov de ew tişta ku bi karekî radibê. Yanî guh çima nêre guh em bi guh dibihîzin. Yanî ne tenê hêz di guh de nîne lê guh em pê dibihîzin bi karekî radibê nêr hatiye gotin zanî dinan dinan di devê mirov de dinan em pê xwarinê dixwin karekî rabûye dema bi karekî radibê nêr hatiye lê li ser piduwa piduwa li ser di bin dinana de tenê parça hestikî bi hestikî beye û tiştkî ranabê

Hebê hemdî me zilam xurttir e ji pîrekî. Eger pîrekeke xurt ji hev lê bi hezaran e, heta pîrekeke xurttir ji mêr em bibîn lê bêhtir mêr xurttir e ji pî- ji jinî. E, Beranek ji mehê xurttir e mêr e. Mehmeya. Yani e, e, conega xorta lê e, e, nehgon li ber conega lawaza. Yani bê rengî hatine. E, û- û- û- û tiştê dî ku dilaj de ew tiştê ku karek bi karekî radibin ew bûne nêr. Ya ku bêkare mê hatiye. Belê.

Yani e, e, Lale jî e, weka paytexta e, e, dînekî ayînê ye weka mizgefta waya lê ez di baweriya min de wê ji mîr hatibê Wê mîr mîr tê de pêşî jiyana xwe derbas kirbê yanî milkê mîr e bêtir

Kaça min ev a mêye kurê min nêra ê nêra lê li henciha wexta ez bêjim şebeşekî şebeşekî sor ew î

lê tawan zimanê me de heye dema em dibêjin pirtûkeke keça kurd ev e nê ye şebeşekî sor ev î nêra yanî e, bi hesanî hûn nikarin vê bizanin lê tenê wexta ez dibêjim keça min ev aye kurê min e, e, ê ye kuaj hevcira dikê

baştir karin bi asayanî xurt bikolin lê eger em bêne ser xweristê xwerist û zilam bi zind û bind çêkiriya lê pîrek nazik çêkiriya tebîeta xudê wilo kiriya ez karê bêje çima

Jin zoriya mêr dibe di van tiştê din de, di mejiyê xwe de û di aramiyê wan de. Lê çanda Zikurî a Mêranî dibêje, Lek nesaqafe Zikurî yûsef ûl mer el ceyde bi recul, etet min nesaqafe el Erebî listemi. Wextê dibêjin jina xurt wek zilama yî dibe, ev ji çanda Erebî a misilmantiyê hatiyê. Tu zanê bêguman ev ne ji mewduê me ye jî. Yanî min got xweristê mirov xweristê çêkiriye, xwedê çêkiriye. Yanî laşê mirov xurttir hatiye ji jinî. Zanî. Û û dema ku em bêjin di mejî de di mejî de sewdanê mirov de bawer bika eger jin jî weke mêr xwedî bibê terbiye bibê yanî ti ferq di nabeyna mejiyê mêr û jinê de nîne. Tu zanî weke hev. Lê bêhtir me guh daye kura, me guh daye mêr. Yani berî berî e, çil sal, pêncî salî. Xelkek kurê xwe lê dikirin medresê, keçê xwe lê nedikirin medresê. Ma ev tişt wê tesîr nekî. Yani kar kiriye ser jinê jin tim li paş maye. Yani jinê bi xwe xwe li paş piştiye. Yani yani e, me jî kes nikare isbat bike ku me jiyê zilam jiyê pîrekî be. Na zanê lê dimîne li hêviya xwedîkirina wî însanî, wî mirovî, wê mirova jin û wî mirovê nêr yê mêr. Yekî mêrekî ku xwendibê û jina wî nexwendevan e bêguman wê jî bêhtir tê bigihîne.